North Korea hi USA i kap hna sehlaw zerhkhat hmanh an dir khawh lai lonak a ruang panga ka rak chim lai. A pakhatnak ah North Korean Navy kong kan zoh lai. North Korea Navy nih hin an ngeihmi tinbaw vialte hi a dihlak ah zuriat le pahra hrawng a si. A milu cun an tam ko nain hlanchan ser lawngte an si caah an quality hi an chia tuk hringhran cang. Frigage timi raltuknak tinbaw a ṭha ngaimi hi pathum te cun ngeih ve nain uh, US surface combatant pawl he cun tahchunh awk a tlakmi hrimhrim khi an si lo ti a si. North Korea nih hin submarine sawmsarih hrawng an ngeih ve. Cu an ngeihmi hna cu Romeo class submarines kul an ngeih. Sang-u class submarine uh, sawmli an ngeih. Zonoclast submarines 130 ton a ritmi pahra an ngeih ti a si. Hi vialte hi diesel petrol lawng tein hmanmi an si pinah thongkhat zakua sawm nga sawmruk hrawngah sermi date a au cangmi lawngte an si ti a si. Cun hlan chan ser kan ti cu an thawngpang zong modern sernak in a thang khun i cucaah cun US Navy nih fawi tein an umnak an theih khawh hna lai i fawi tein an hrawh colh hna lai ti a si. A pahnihnak cu raltuknak vanlawng an ngeihmi kong kan rak chim lai. Tukan chan ah cun rampi pakhat le pakhat an i doh tikah a biapi bikmi pakhat cu raltuknak vanlawng hi a si. A phungmen in cun North Korea nih hin raltuknak vanlawng zanga hrawng an ngeih ve. Asinain an dihlak nawn in third or fourth generation lawngte an si. An ngeihmi vialte lakah chanthar chuak bik an ngeihmi cu vanlawng an ngeihmi cu MiG 29 hi a si. MiG 29 hi sawmli hrawng te lawng an ngeih ti a si. Cun North Korea cu a si a fakmi ram an si ve bantukin maintenance zong ṭha ṭhi in an tuah khawh ve hna lo caah tu le tute vawlei ah ṭumter hau phun deuh lawng te khi an si. Cu ruangah cun ralvun tho taktak sehlaw hman a tlaimi cu an ngeihmi vialte i 50 percent hrawng lawng hi a si lai tiah zumh a si. Cucaah cun US nih an ngeihmi chanthar raltuknak vanlawng sinah cun North Korea raltuknak vanlawng cu chimtlak lo te khi an si. A pathumnak cu ralkap milu thazaang an ngeihmi zet kan rak chim lai. North Korea nih hin ralkap 1.2 million an ngeih i 7.7 million reserve zong an ngeih fawn. Ke ralkap cun an tam ngai ve, asinain an ralkap pawl nih an hmanmi hriamnam hi chan nih a lu an taak cangmi Soviet chan lio i rak hman cangmi hriamnam pawl an si. Tahchunhnak ah, tank an ngeihmi pawl khi thongkhat zakua sawmsarih lio ah sermi T-72 pawl le Thongkhat zakua sawmruk hrawngah a sermi tisik tithu pawl deuh lawng te an si. Cucaah cun modern tank ṭha bikbik a hmangmi US sinah cun an hriamnam hi a rak chia tuk. Zeihmanh kan rak si lo ti si. A palinak cu raltuknak, ral an tuk chungah an eidin dingmi tirawl kong in rak chim lai. Raldohnak ahcun hriamnam lawng zong a za lo i hriamnam ṭhat lawng zong a za lo i raltuk chungah ei le din dingmi tirawl pawl zong hi hriamnam tluk tein a biapi ve. North Korea cu US he i kap hna sehlaw zarhkhat ni ah an zenkun a dih lawng si loin an tirawl an i khon ciami zong a dih dih kho. dirhmun ah an um ti a si. Curuangah cun ral saupi tu kho ding an si lo. A panganak ah alliance an ngeihmi kong an rak chim lai. North Korea cu alliance an ngei lo ti khawh si. Hlan chan deuh ahcun China hi an alliance ṭha bik, an hawikom ṭha bik rak si tawn nain Kim Jong Un a hun kai hnu thonghnih kum hleikhat hnu in cun an i pehtlaihnak hi a zorchuk ngaingai. Kim Jong Un nih nuclear weapon testnak a tuah lengmang lio ah khan President Xi nih nuclear testnak tuah lo ding in he sat ti a rak forhfial nain Kim Jong Un nih zeihmanh ah a rak relpiak lo caah President Xi cu a thinhung i atu hi an i pehtlaihnak zong uh, a cap thuahmah cang tiah theih a si. Cu ve bantukin uh, Russia zong cu ṭhiamṭhiam a si. Ral hun tho na sehlaw a ṭanpitu ding ah hin hawikom a ngei lo ti khawh a si. Cu ruangah cun North Korea hi ral hun tho taktak sehlaw bawmchantu ngei lo dirhmun ah a um lai caah fawi tein a sung lai. US tu cu direct in South Korea le Japan nih an bawmh colh lai tiah ruah a si. Cu ruangah cun North Korea hi USA ral hun tho taktak hna sehlaw zarh khat hnih hmanh an dir kho lai lo ti hi fiang tein aa theih khawh a si.